Ndiano. Ndinotaura nemuridzo wefoni. Muridzo wefoni ndini, imi munotaura nani? CK. CK. Handiziva munhu anonzi CK, panogana babi. Imi, endai munopa muridzo wefoni, foni yake. Mundu wesitera airtime. Babi. Ima babi.

iwe sha pandabvirira ndakamira pana pazuva usi urinzwa here mm, apa sha ndozokubaiza big time kubaiza kuti chi mm, wonaka ini ndikuti ndikutsvagira mukadzi wangu mhosva apa ndiona kutozvitsvagira mhosva ayo ah, sha ndezvako izvo handingamborambe ndakakumirira panapa asi ndozvotogara ndichikuudza izvo dzimwe time hadzii dzekufona shani ona apa manje kamukadzi uyu akutozova aleti manje iye ngaachitsvagireiwo mhosva mungorambana kandobva ndauya kainini oh, usonoti zvinhu zvinotobuda hausi kundinzwisisa shanje hapana chandinogoda kunzwisisa ayo hawa izvo hazviite izvo ayo yofona time dzanendakakudza kuti fona apa makutondibhaizira big time Sika hausi sorry utonimisa pazuva. Ona ka I am sorry but ndikuti times wafona wadziite manje. Tona. Ah zvatoitika sha. Hey. Yadeuka ah. yadeuka. Oh. Sawa ungozviti chore. Ah shandika. Apo ora yadzira. Ah next time usafone times dzisiri. Ah zvanhasi ah pana madini. Ah, hmm. Imi baba imi.

anonzi babi wawasi jana anonzi babi iwo so musina wandakaona wakamira nemurume wangu here apa ndivi vanhu vandiri kutsvaga ini kuba wangu handina mufaro Ona ka bongai. Bongai bongai. Ona chio ngai. Mm. Ya kabebe kutemi kwa kwa kai ka. Kudzi. Eh kudzi. Ete siku. Kutana muwe fese. Asili pamba. ndozvanga ndada kuzokubvunza futi the same question ndokubvunza kuti ko pablo haana mukomskani mumwe musikana asiri eh, asiri kuti ah, pablo anozondirova aiwa taura ah, ah, taura ai pablo zvakahana but ndaida kuziva kuti haana here muati pablo anozokurova zvakudzi zvatopasaidi chitiudza zvapablo

but manix handikutembi futi wewe taura ina handina munhu anobo ah manix handikutembi but it's meant again apapa ari kamwe kamwe kamusikana so but kangu kazike munhu saka pesa pakutotambisa sisi vangu ah, sort of but haasi kutambisa asi angoaaiwa kutochiita kaikoko kutochiita asi akasawangu osangana mabhizhu yechindiudza zvemabhizisa zvinabaa iwe uchindiudza anayo but manitauri pasi iwe uzozvinzwa anozozvinzwa anayo but mukomene hasitambomuona anogara kunze kwenyika overseas eh but ndakatopomuunza kuti asiyani naye but ane nharo asati amuona asati ndozvepawhatsapp zvepamawhatsapp mavideo cos chete asati akambomuona iye chete napabloka vari juu ah, saka saka saka boka ndochete chete ah, but makuva unopenga iwe iyo ndoni makuwa ndisendiende zvakunakuwa ndokupisa kuti azovakwesa uku saka bharanzi uyo asi kutoziva kuti uri kunoko nangobude mna fanenge udwa naye a rudo ibofu shu inoti rudo ibofu ndawa yosokuona mari ndosingandodiwe amaya kwati asi kuzviona ira kandigadzirise zvakanaka

hauziza pekutangira ingezi hauziza pekutangira asi nyaya yacho yakakurisa ka ndane two months ndisingendo period two months kuti chiwe case ndikuti ndapfura nofamasi ndikatenga piti ndine nhumbu nhumbu iwewe ndone nhumbu case right ndine nzara right ndine nzara ayewe mbomira mafanisi cha ndikuti ndine nhumbu saka iwe uchitosara uchitofunga cha because in a few months time you're going to be a father saka i don't know kuti uchaita sei

Yoo, wana kezi. Yoo, kadhiri kakuta kamukusiya Barbara achita yoo. Kadhiri kakuta na Barbara yoo. Ukaona sei? Kuti munhu andatuma baby. Namamira akaita nyika izvi. Aiwa. Asi fake izvi. Zvema miro akaita nyika nekuti Pablo Pablo tuma baby. Zvopindirana Pablo. Aiwa, wana yoo. Iyo Barbara daiziva kuti andakikika. akadzokera nakiki kudhara madhezi andamuitira nyaya baba on akasiya kabhebhi kakuenda keganaka aka kaakudana nako kakabhebhikaizva saka iwe kubatikana nei asi pane bhebhi rawaida iri pavari tu mabhebhi kana kuti wachiri kuuda izvi aiwa sha ini handisi kuita zvekuda mabhebhi vati kuti mamiri akaita nyika kauri ndiri kuti munhu fanoita bhebhi rako one bhebhi rekuti harimbokupa stress zvafana neweyo yo haudzike futi nyaya yakaio iwe ndakudza nyaya wadondiroyesa nekabibi kako dhadherevo wadondiroyesa kundakada kuroyesa chii iwe wakabatwa wega uchita makuwa ndaifanira kuita sei papa iwe wangobatwa uri gwara wafuti wakatiza mukadzi iwe aiwa iwe vaipamba kuti dzimwe situation ukaona kuti iwe hauna safe defense ka unogara utongobuda chi unogara utobuda mdinoitire makuwa uchiziva kuti hauna kana backup kana self defense Ah, onaka ndovanetsa imimi hamubatsirike timu rangu iwewe ndakubatsira wada kundoisa makuti anzi noita maku ii handite maku nokufambira nyaya dzangu dzejournalism tichikuonesa kuti iwewe uri safe pablase but pana pabl akakadhiri kekuti anoita mabhebhi two akanyika akamira mamiro akaita ini hangu haya wakasi Fesi sararo nyaya iyi ndo yawandibvisira pa kwedu ndisina aina hembe ndiwe panapa undiudze zvaundiudze. Dzimwe nyaya dziri sensitive asi nyaya dzekuti ndofanira nyaya ichinziwa nevanhu vanoloja pateni penyu va. Ah, ndona makuwa wakamira. Une nyaya iri mfesi wako apa wamusiya kuphotoshoot wauya kuno kuzondiudza twa kundiudza. Aiwa kakezi. Dzonzwa. Iyo iyi ndaka unoziva mfesi mfesi anogumbuka kauyo. Iwo ndakaudza mfesi uye direct. Ah yakachanduro ndavazoudza iwe iwe unomuonesa mufesi wangu two mapepa haasi ekuita nyika ino at least ngasiye kakakudzika kakaende kegane usaranaki sha sha inyaya dzemwoyo pablo ndiye anoziva zvaakuzviitira iwe siyana nazvo ane mwoyo munganiko mwoyo mungani yekuti munhu anti avava mapepi two iyo achangiseka angoona kuti akaunge chitiri futi mwoyo mungani yekuti munhu uya kuti mwoyo mwoyo oita mapepi two Wona achitoita tu mabebe ka zvinotoitika. Ani zvawo zvitii? Idiri harisi fair. Sabatikane wangu, sabatikane. Munofa negodo iri. Aiwa. Gadzisa zvinhu. Gadzisa zvinhu zvedu. Gadzisa zvinhu rinini ndini muri dzenyaya. Sasa unaita zvakuita. Sani makuwa sha. Aiwa. Na. Ipapo. Kwachi? Chadi. Aizvi. Kwakanake? Eh, kwakanake. Manga mati. Ichitaura nyaya kuti ndiwati. Wandifonera wati. Waimonzwa kuti usound wait wait so. Saka hlombo unoona chiso chako. Unoza problem yaunayo. une problem wanzwa hapana pane munhu ausiromboudza kuti une problem andi ndakuzokuudza une problem ah, problem yei unoona musoro wangu uri kuona here kuti chii chirimo uda kurukwa pablo musoro uda kurukwa uyu handisi uda kurukwa uda kuiswa news foni yangu iyi haichaite ndikuda iphone wanzwa latest iphone musangoswereke makangogara ndikuda foni vamwe venyu vari kudhiraivha mabhenzi uku muri kuitei makangogara pana pana papa ha muri kuitei nekudzi kuzotosvika ikoko zvotedzani swero basa uswero uri pafoni uri kuitei uri kuitei uri pafoni ndauye netsoka waregere kuezonditora tsvaga mota tenga mota deo izvi zvinhu ndikutofamba nditori pamother city so mubenzi wanzwa mhosva iri kushira kwanditi itori mhosva itori mhosva hombe dauti ha ameno chitione kutoita sha pakaipa pakaipa chii chakaipa kuti ndakudzo tinoshanda anditombotraiwa unotraya hauwezi kana kutomboedza kana kana neapa hauwezi kana kauhani hauwezi kana zvese bo nhasi chii Casting.

Iyo mskane, wasaita se Pablo na Chemo. Pablo? Sani tazo shamska nge Pablo sozo waita. Saka ndozvo wabva uku uchita kushamba tata. Kudzi, kudzi. Eh, eh, zvada bva kuti chamba tata waita se Pablo. Wamuta sei? Anga chimbochemeka. Zvanga chimbo totobvunza iwe kuti ndondanana naye.